Сәлам, сәлам, дусларым. Камера, мотор, башладык. Әлеге үч сүз режиссер тормышында иң еш, иң күп кулланыла торган сүзләрдер. Миңа калса, әлеге авыр, әлеге җаваплы хезмәтне бары тик сәнгать кешеләре генә бәяләп бетерә ала. Бүген мин һөнәр тапшыруы ярдәмендә балалар тапшыруы режиссеры һөнәренең асылына төшенеп карармын. Дуслар, әйдәгез минем белән, ашыгыйк тизрәк. Режиссер һөнәре 19 гасырның икенче яртысында үсеш алган дип санала. Режиссерлар вакыт узу белән шомара, остара, алар куйган сәхнә әсәрләренең дә профессиональлеге көчәя. Театрда башлангыч алган бу һөнәр хәзер кино сәнгатендә һәм телевидениедә иң мөһимнәреннән санала. Театр һәм кино режиссерыннан аермалы буларак, телевидение режиссерының эше тагын да кызыклырак. Чөнки телевидение режиссеры актерлар белән генә түгел, ә төрле гади кешеләр белән дә иҗади эш алып бара. Шулай ук турыдан-туры трансляцияләрне яза һәм, әлбәттә, монтаж һәм тавыш кую эшләрен башкара. Бер генә телевизион сәнгать әсәре дә режиссердан башка әзерләнә алмый. Әлфинур апа баштан аяк эшкә чумып, өстәл алдына утырып, нәрсәдер эшли. Әлфинур апа, исәнмесез? О, Резидә кызым! Резидә ул! Ой, сәлам, дусларым! Вакыт әти йомшак.
Сезнең белән аннан соң сөйләшербез, ярыймы? Шунда уйнап торыгыз.
Әлфинур апа Фатыйхова һәрвакыт ачык күңелле бала җанлы һөнәр иясе. Гомере буе сәнгать өлкәсендә хезмәт иткән Әлфинур апасыз күчтәнәч тапшыруын күз алдына да китереп булмый. Әлфинур апа, сез хәтта бүлмәгә минем килеп кергәнне дә сизмәдегез. Нәрсә белән мәшгульсез шуның кадәр? Эй, Резидә кызым, менә шушы балаларның хатларын укый башласам, Мин менә дөньямны онытып, шулар дөньясына кереп китәм. Әйе, сез шуңа да һәрвакыт шат күңелле, гел елмаючандыр инде шулай бит. Елмаеп җыйшыкланып та бит инде. Ярый, куркыныч юк. Менә, менә моңа карап ничек елмаймыйсың? Кара бу бәрәңгене син, ә? Юк, монысы Менә монысы әтисе, әнисе, бәбисе әле калфакларда киеп куйган. Менә шушы әбинең менә бәрәңге утырткан бәрәңгеләре инде ул. Менә шушы авылда яшидер инде ул. да видео жибергеннер ә, хәтпе тышлыкларында үз фотоларында мында мында мында бик кызык чыннан да телевидение ул бит инде бик минем өчен әлегә таныш булмаган шундый могҗизалы бер ниндидер тылсымлы серле дөнья Ә менә сез шушы дөньяга ничек килеп кердегез? Шул турыда сөйләшегез. Хей, бу серле дөньяга балачактан ук килеп кергәнмендер инде. Ул балачакта ук менә мин хәзер менә шушы балалар белән э, ни э, элемтәгә керәм дә имә, мин үземне нәкъ менә шул балалар кебек хис итәм. Балалар белән урамда уйнаганда төрле э, әйберләр теге нитәсен уйлап чыгарасың инде. Ул инде менә безнең хәзерге вакытта сценарий язылып булган инде. Шулай итеп балалар белән кызык итеп угры карчыклар, әллә кемнәр булып теге ниләргә теге рикошены режиссер кебек һәрбер артистка таләпләр куя идегез инде әйме син мондый булырга тиеш син мондый шундый кызык итеп яшәгәнбез шул хәтле кызык булган ул балачак әйме шуннан безгә менә шушы телевидениега килергә дип тәкъдим ясадылар инде без шул хәтле рәхәтләнеп җыелышып килдек монда менә хәзерге вакытта без кемнәр идек дигән әйме теге театрда эшләгән дәвәти дәвәни мин аннан соң безнең минем иптәшем инде режиссер менә шушында килеп без меш килеп менә элли белли бәү тапшыруында эшли башладык әйе әлбәттә хәтерлим минем балачагымның бер истәлеге дип элли белли бәү шундый рәхәт итеп эшлидек без анда әйме анда үзебез без ни теге озвучкалар ясыйбыз инде әйме меш килеп хәтта мондагы кешеләр әйме безнең кызык итеп эшләгәнне нәрсә эшли икән болар дип кызыксынып карап торалар без нәрсә эшлиләр икән болар дип без тудым судым теге эшли коридорда чабып йөри кая чабасыз сез диләр егеткә Әйе. Балаларның шат елмаюын, шат көлүен ишетсәң, ул бит инде үзе бер бәхет. Димәк, әле сез э, сценарист, режиссер, ул вакытта әле курчакларда тегүче, ясаучы, барысы да реквизитор, бутафор, барысы да Минем үземнең Нижеграмский театрына миңа бүләк иткәннәре шул йомшак дигән бер курчак. Мин аны бердән Нижеграмский театрда калдырасым килмәде. Ул минем теге мин синең белән барам дигән кебек минем белән китте. Ияреп килде, Шул- әй, Казан.
Ияреп, ияреп килде. Шунда ул э, ни, минем белән э, булды инде балалар аның белән уйнадылар. Аннан соң мин аны, аннан соң мин аны инде әйттем, тәкъдим иттем. Мин әйтәм, менә ярамас микән, мин әйтәм, курчак кертеп җибәрергә, шушы нигә тапшыруга дим инде. Э, шуннан инде ярар, без аны кертеп җибәрдек, ничектер, ничектер балалар моны шуныга үз иттеләр, әйме, әле ул э, ни йомшак тагын үзе шундый теге ни генә инде ул бик теге менә хәзерге йомшак белән чагыштырганда ул шундый инде менә теге бик йолкыш кына дип әйтергә була инде, әйме. Ә шул йолкыш э, теге йомшакны да шундый балалар яраталар.

Чөнки анда теге укып чыгам да мин аны, укып чыкканда ук мин вакытта мине йомшакны, мине күз алдыма китерәм. Ул алар шундый кызык-кызык сүзләр яза, мин аны укыганда ук Резидә әйтәм, менә бу сүзләр шуның хәтле кызык килеп чыккан. Чып-чын мәйдән килеп чыккан дип инде. Шулай дип әйтәм. Менә шулай Резидә белән шулай сценарийларны итәбез. Әле боя вакыт әти белән йомшак кергәннәр бит минем янга. Әйе, әйе. Әйдә тизрәк репетиция ясыйк инде дип, алар кергәннәр. Чөнки алар бер-берсе белән бәхәскә керәләр. Э, теге йомшак белән ак тәпи инде аларның характерлары да кызык бит аның э. безнең йомшак бит ул бик теге умный булып кала ул умный да инде ул үзе әйме хәзер ул инде бик күп белә әллә кайларга бара кешеләр белән күрешә сөйләшә ә ак тәпи инде аның безнең характеры шундыйрак йомшак әйткәнгә ә дип тә тора башына да ышана инде катлы ышана шундый э, нигерәк әзерәк теге нигәләр лапук диләрме аңа карап безнең ак тәпи бик ул сизгер Э, ул да бик күп белә, э, акыллы, акыллы.
Хәзерге көндә балаларны кызыксындыру икеләтә авыр. Гади генә әкиятләр белән сабыйны экран каршында озак тотып булмый. Шуның өчен дә күчтәнәч тапшыруы иң элек яхшы, кызыклы сценарий язудан башлана. Монда инде сценаристның тел байлыгы, фантазиясе зур булу кирәк. Режиссер исә үз чиратында шулай ук осталыгын эшкә җигә. Нәтиҗәдә баланы җәлеп итә алырдай сценарий туа. Менә аңлашылды, димәк, сценарий әзер. Әйе. Хәзер инде съемкага китсәк тә буладыр. Мин бит өйрәнергә килдем, сез мине өйрәтегез инде, Әлфинә апа. Өйрәтәм, мин сине өйрәтәм. Бишкә дә өйрәтәм әле. Үзең дә генә аннан соң э, шушыңа кереп китәрсең. Театр, театрда ул теге эшләү рәхәт, әмма дә ләкин телевидениедә тагы да рәхәтрәк, беләсең син шуны. Кем, кемгә ничектер инде, әмма э, әлегә театр минем өчен ул инде барсы да. Менә шул теге э, Тукай әйтмешли, монда театр, цирк та шул дигән кебек. Менә монда бөтен нәрсә дә. Монда уйныйсың да, монда режиссер да буласың димәк барысын да эштә күрербез инде әйдәгез кузгалыйк җыйнабыз да китәбез
Ярар, э, Резилә кызым, безнең монда инде съемкага барсы да әзер. Хәзер Дианабызның килеп җитәр. Ә, димәк, безнең әле кунак кызыбыз килергә. Әй, әй, куян кызыбыз килергә. Дигеш, заны көткәне дә. Синең Ариза кызым, нинди э, сорау бирәм дигән икән, нәрсәләр сорамакчы? Тек, ә, менә сорау дигәннән, күчтәнәч тапшыруы бит инде бик күп кенә җиңүләр яулаган тапшыру. Менә шушы җиңүләр, э, җиңүләр турында сөйләп китегез әле, зәнхар. Нинди җиңүләр? Җиңүләр дип мина бек озаклап тыгы сөйләп торам инде мин аны. Җиңүләр инде без төрле конкурсларда катнашабыз. Менә безгә шул конкурста катнашыгыз дип әйтәләр. Без үзебезнең күчтәнәч тапшыруын җибәрәбез. Безнең бик күп җиңүләребез булды. Ә иң э, зур җиңүебез инде безнең 2009 елны без Тефи регион фестивалендә Тефи алдык. Менә шул. Аңа инде без бик сөендек. Башта үзебез дә аңламадык, нинди зур ни икәнен инде аның. Әй, масштабы. Әй, әй, әй.
шуннан э, җиңү җиңү ул булды э, инде аннан соң көн саен эш шулай ул инде каядыр э, теге еракта калды кебек әйе ярый әле алда да аллабирса җиңүләрегез күп булыр менә әлфинур апа балалар белән эшләү бит инде ул җиңел түгел медсестер түгел инде һәрбер бала төрле гаиләдә төрле шартларда тәрбияләнә аларның һәрберсенә аерым бер юл табырга кирәк менә сез күчтәнәч ясаучылар ничек итеп табасыз балаларга юлны Төрле балага чыннан да э, юлны төрлечә табасың. Аның бит аларның балаларының характерлары да төрлечә була. Аның күбрәк сөйли башласаң, кайберсе җылап та җибәрергә мөмкин әле, әйме? Андый очракта ни эшлисез?
Андый очракта да, андый очракта инде безнең теге дусларыбыз Актәпи белән Йомшак э, дусларыбыз э, ни ярдәм итәләр. Килгәч тә алар бездән башта менә ни өчен дисез әйме, менә Актәпи белән Йомшак кирәк безгә. Иң беренче алар балалар сорыйлар бездән. Акты пивле йомшак килдеме? Бисмиллаһи. Килде, килде дип инде без аларга имә. Әйбәт кенә төшкәч, тапшуны төшергәч, аннан соң алар чыгалар дип инде. Бу бала инде корый корый тапшуны әйбәт кенә төшереп бетерәләр, нитәләр. Тапшуны бетүгә, ә кайда йомшак диләр инде. И без шуннан соң инде йомшак белән акты пивне чыгарабыз. Алар алар белән сөйләшәләр. Бөтенләй бала икенче яктан ачыла башлый. Аннан соң без съемкалар беткәннән соң утырып чәйләр эчәбез әле монда балалар белән, әйме? сәлем рәзилә апа сәлем сәлем ах ты и торнама торнама не бит йомшак мин кызларны бик яратам менә шушы ни йомшак ни әйтәсез бит инде ничек аны күрмиләр дип менә балалар бакчасында именно мин аны ничек кенә дә аңлатып бетерә алмыйм ул әйберне алар йомшак килдеме диләр дә Әйе, мин кулыма кием дә, йомшак, алар янына чыгам бит. Әйтмер апа омтыла, бөтен игътибар алар бөтен игътибар шушы йомшакка. Алар аны белән исәнләшәләр. Әйме, алар аны колакларында тотып карыйлар, борыннарында бөтен җирләрен тотып карыйлар. Әйдә безнең белән киттек дип кулларны да тарталар. Без ияреп йөрибез алар белән. Алар мине күрмиләр. Мин шунда йөрим, алар, алар бөтен игътибарлары шушы йомшакта или якта килә. Күчтәнәче ясаучы кешеләр, алар әле балалар белән уртак тел табырга тиешләр. Бердән, икенчедән, Э, теләсә нинди ситуациядән э, чыгу юлын да таба белергә тиешләр аңлашылды әйдәгез инде алайса хәзер сез дә менә шушы э, тәҗрибәгез белән бүлешегез зинһар өйрәтегез миңа ничек ничек уйнатырга ничек уйнатырга менә ничек уйнатырга хәзер инде алайса мин йомшак булам әйдә син ак тәпи бул ак тәпи тор әле әйдә кайсы бармаклар әйе менә менә хәзер әйме Мин менә йомшакны киям менә бу бармагыма, менә бу бармагыма, бу бармагыма һәм башына менә бу бармакны куям. Ә ак тәпи өчен э, икенче төрле була. Аның өчен син менә бу бармагыңа киясең, бу бармагыңа киясең дә монысы белән аны тотасың, анда аның таягы бар менә шуның белән. И бик җиңел генә шуны управлять итәсең аннан соң. Җиңел, сезгә җиңел. Йомшак!
Кара әле миңа! Нәрсә? Ә димәк, аның тавышы да калынрак булырга тиеш инде. Тавышында эзләп карарга кирәк инде. Тавышында эзләп карарга кирәк. Менә шулай эзләнә эзләнә табыла инде ул. Аны теге эшли эшли эшли аның характерына да теге нитәсең. Характер да вырабатывать итсә дип әйтим инде русча әйтмешли инде. Син кара әле, укыйбыз дигәннән, син мин сиңа бер китап биргән идем укырга. Син ул китапны укыдыңмы? Өлгермәдең инде. Юк, өлгермәдең.
Өлгермәдең инде, өлгермәдең.
Әнә үзегез белән мин буталып киттем. Уже теге өйрәнелгән ни буенча мин теге әйткәч, ике курчакны да уйнаткач, э, тегенең җавабына уже мин актайпи булып, теге менә шундый әйберләр була кача. Минем күзем күрми инде, кая Альфина апаның күзен киеп карый
Син шундый картмы инде? Син яшь бит, сиңа килешми күзләр. Килешмиме?
Сәлам, Евшакай.

Балаларга күрсәт. Карагыз, нинди әби. Менә шундый.
Әйе. А, бу менә шул әби инде менә бәрәң үстергән әби. Менә шул әби бардыр әле аларны. Әйе. Сыер чыгы ясы.
Бу кошлар кайта дигән нәрсә. Әйе, әйе. Менә Диана, Диана, беләсең, безгә шундый күп менә хатлар килде, әйме? Алар менә кошларга менә өй ясыйлар икән. Белдеңме? Ә, киләсе рәсемдә кем анда?

Ой, Синур апа, эшең бер дә җиңел түгел икән. Аяклар да уйый, куллар да тирли. Ходай сезгә сәламәтлек тә сабырлык бирсен. Һәм Менә- әлбәттә фантазия шиксез, Рәхмәт. бетмәс төкәнмәс фантазия. Резидә, үзеңә дә бик зур рәхмәт. Шуны хәтле син миңа булыштың. Мин бүген идән астында түгел, ә йомшак кына, йомшагымны тотып, рәхәтләнеп яттым.

һәм яңалыкка омтылып яшәргә тиеш. Иҗади һөнәр ияләре һәммәсе дә рухи яктан бай була. Һәрвакыт яңалыклар эзләп тору да дөньяга карашны үзгәртә. Режиссер һөнәрен сайларга уйласаң, яхшылап уйла, чөнки нәтиҗәгә ирешү өчен энергия күп сарыф ителә.
Якты дөньяда яшәүче һәр адәм баласының үз хыялы була. Актерларның иң зур хыялы ул инде Оскар алу булса, телевидениедә эшләүчеләрнең дә әлбәттә үз стимулы, үз хыяллары бар. Күчтәнәч тапшыруы ирешкән уңыш та биредә телевидениегә килүчеләрнең күзләрен сөендереп тора. Әмма Әлфинур апа миңа шуны әйтте,